ئەوە دەرمانی یەکەم کە ئەمەی دەیبینن نایت ڤژنە بە گۆڵدن کارۆت و ئاو کوارد پۆشن دروست دەکرێت ئاو کوارد پۆشنیش زۆر گرینگە بۆ دروستکردنی دەرمانەکان تەنها ژمارەیەک لە دەرمانەکان نەبێت کە پێویست بە ئاو کوارد پۆشن نییە. با دەست بە دروستکردنی دەرمانەکان بکەین وەک ئەم بڵێیس پاودەرێک کە دەیبینن ئەوە وەکو کاوڵێک بەکاردێت بۆ دروستکردنی دەرمانەکان ئە یەک دانەدات نەیزتوانین بۆ کۆمەڵێک کۆمەڵک دەرمانی پێ دروست بکەیت بۆ کاتکەشم بۆ کەم کردوونەتەوە بۆ ئەوی زۆر لە کاتانەگرێت وەکەوەی دەیبین ئەم نایت ڤژنە کە دروست بوو دەتوانین بۆ زۆرشت بەکاری بێنین وەکو بینین ژێر ئاو بینین لە شەوان بابێن سەر دەرمای دوم کاویش ئینڤزیبڵەتە

ئەوەش دەرمانەیە دزی بڵێکەت دروست بکە بۆ ماوەی سێ دەقە وات لێ دەکات کە دیار نامینیت کە دەتوانین لە زۆمبی و شتانش بدەیت دواتر لە کوتایەکی وتر کاریش دادنێن وەک ئەوەی دەبینین کە خوارمانەوە دیار نەماین سیرکەن دیار نەماوی نستێک بابێنە سەر دەرمانی سێم کەوی جەمبوستە وا دەکات کە بازانەکەت لە ئاستی خۆی بەرزتر بێت کە دروست دەبێت لەلایەن ئاوکارت پۆشن و ڕاڤیت سفوتەوە کە ڕاڤیت سفوت پەیدا دەبێت لەلایەن کەروێشکەکان وەک ئەوەی دەیبینن کە ئەمەش دەرمانەکەیە کە دروست بوو ئەمەش دەرمانێکی ترە کە ویگنەسە بە مانای بێهێز دێتن کە دەتوانین لە کەستر بدەیت و وەتوانین بۆ خۆشت بیخۆیتەوە و هەروەها ئەمەش تاکە دەرمانە کە بە وەتەر باتڵ دروست بکرێت واتە ئاو ئەوانی تر هەمووی بە ئەو کوارد پۆشن و زۆرینەی و هەندێکی تریش لە ڕێگەی دەرمانی تر دەتوانین دروستی بکەیت وەکۆی دەیبنن کە دروست بە کە ئەتاک دامجەکەی یەکە دەتوانین زیادیشی بکەین لە کۆتایەکەی بۆتان باز دەکەم با بێنە سەر دەرمانی دواتر کە مشت سپی دەواتە خێرایی خێراییەکەت زیاتر دەکات بە ئەو ڕێژەی کە بۆ دیاری کراوە لە ماینکرافتدا واتە زیاتر دەکات خێرایەکەی بە قۆترێت

ئەم فایەر ڕیستانسە کە سودەکەوێ لە ناو لاڤا بیت وا دەکات کە خوێن نەڕوات کە وەک ئەوەی دەیبین فایەر ڕیستانسەکە دروست بوو سێ دەقەیەوە لە کۆتاییدا فێرکاری دادنێن چۆن کاتەکەی زیاد بێت بینە سەر دەرمانی دواتر کەویش سڵاونێس دەبێتەوەی کەمکردنەوەی خێرایی

بێنە سەر دەرمانی دواتر کە ویست رەنگت هەیە واتە بەهێزی کە بەهێزترت دەکا لەوەی کە خۆت هەیت لە یاریەکە کە پێک دێت لە ئەو کوار پۆشن و بڵیس پاودەر وە هەروەها پێویستە بڵیس پاودەر کە لە دوو شوێنی برەوین ستاندەکە بەکاربێن بۆ ئەوی دەرمانەکە دروست بێت. پێنسەر دەرمانەکەی ترکێش ڕێجێنێرێشنە کە دەبێتە هۆی خوێن پڕکردنەوە کە لەلایەن غاز تیر و ئەوپار پۆشنەوە دروست دەکرێت غاز تیر بەدەست دێت لەلایەن غاسکانەوە لە نێثەر کە دەتوان بیکوژێت و ئەو غاز تیرە لێبەر دەبێتەوە

ئەمەش دەرمانەکە کە دروست بوو کاپۆوژنە بۆ ماوەی چل و پێنج چرکە خوێنت لێ دەبات بێنە سەر دەرمانەکەی تر کە ئەویش هاڕنینگە واتە ئازارکێش کە دەتوانین بۆ هەموو شتێ بەکار بێنێت جگە لە زۆمبی و سکێلەتۆن کە دەتوانین بۆ خۆت بەکاری بێنیت وایە هەروەها لە کەسی تری بدەیت کە دروست دەبێت لەلایەن فێرمتە سپایدەر ئای و هەروەها پۆژن کە ئەو شتەی تاز دروستمان کرد A few moments later

بێینە سەر دەرمانی دواتر کە ئەویش وەتەر برێثینگە وا دەکات لە ژێر ئاو بە جوانتر نەناسە دێن کە ئەویش پێک لە پفەر فیش و وارە ئەو کوارد پۆشن Two hours later. وەکو دەیبینن کە ئەو وەتەر بریثینگە بۆ ماوەی سێ دەقەیە کە دەتوانین سێ دەقە لە ژێر ئاو بین بەبێ ئەوەی لە ژێر ئاوەکە دەربێین و بخنکین. با بێین بۆ کۆتاهەمین دەرمان کە ئەویش سڵۆ فۆڵینگە کە پێکدێت لە هۆکارپۆشن و فانتۆم میبرەین و هەروەها ئەم فانتۆم میبرەینە دروست دەبێت لەلایەن فانتۆمەکان کە ئەگەر سێ شەو لە ماینکراف نەخەویتەوە بۆت دێت فانتۆمەکە دەتوانیت بیکوژیت و ئەو شتەیە ئەو شتەی لێ بەردەبێتەوە. ئەمەش دەرمانەکە دروست بوو کە یەک دەقە و نیوە دەتوانین بەکار بێنین بۆ بەربوونەوە بە هێواشی کە لە شوێنێکی زۆر بەرز بی دەتوانیت ئەو دەرمانە بەکار بهێنیت بۆ خۆ تێردان ئەمە شتە گرنگەکانن کە وتم لە کۆتاییدا باسی دەکەم. یەکەمیان ئەو گڵۆستۆن دەستەیە کە دەتوانین بەکاری بێنیت بۆ بەهێزکردن ئێستاکە شاندێک هەندێک نمونەی بۆ لەسەر دێنینەوە هەندێک دەرمان سەر تاقی دەکەینەوە باویستان تێڵسە تاقی بکەینەوە بزانین کار دەکات A few moments later

ئەم زارەیانە ئەم شیرە تاقی دەکەنەوە کە ئەم شیرەی وا دەکات هەر هەر پۆژنێک هەر دەرمانێکی بخۆیت ئەفێکتەکەی وە کارگەرەکەی لەسەر لادات وەکو دەبین دەرمانەمان تازە خوارد و ئەفێکتەکەی لادە لەسەرمان بام زاران ئەویان تاقی بکەێنەوە کە ئەوش گەن پاودەرە دەبێتەوە ئەوی بتانین دەرمانەکە فڕێ بدەینواتە بتوانین لە کەسی تر بدەین و شێوەکەشی دەگۆدرێت وەکو ئێستا کەم دەرمان دەبینین ئێستا کە دەتوانین خۆت بیخۆیتەوە و لە پاش بەکارهێنانی ئەم گان پاودەرەی دەتوانین لە کەسی تر بدەین هەروەکو دەیبینن کە شێوە کەشی گۆڕە ها دەتوانین بیهاوێن هەم لە خۆمانی دێن دەتوانم لە کەسی ترش بدەین